Egbɔ me ma, egbɔ me ma etsi le ame sia ame. Etsi le amewo le ba vɔ mía de ɖɛ. Ne ekpɔ dua me wa kpɔe be tawu and kɔntri plani tɔwoe ɖe wowɔ ɖo kpo. Eya me etsi le mía amewo le le dua me. Ele xɔ me, etu xɔ vɔ ɖo ya nye ma. Etsi va le amewo le aƒeme. ɛɛ ege gbɔ me kura tse mega nyo o ta ne ekpɔ kɔba wɔe nunya teƒe yi nakɔ kɔba kɔ de ne woanɔ dzidzi ɖe edzi na wɔe. Ekpɔe ɖa ɖe ahan enumɔ ya ma kɔ va emɔ dzi. Ne ekpɔ wo kɔba yi kɔ ga kɔ da ɖe teƒe yi wadzi ɖe edzi na wɔe mega kɔ ga kɔ da ɖe bank o. Bank ɖe wokɔ wo ga kɔ le investment bubuwo wɔ woma va wɔ investment le fi o ɖe ekpɔ teƒe yi tsi le amewo lea. Kwasiɖagbe kple dzoɖagbe ye wonya mi. Fifla ne yi ɖe gɛngbɔ me wa woakpɔe ɖa. Ta hafi woadzo le aƒe be yi ɖe gɛngbɔ me alo ele gɛngbɔ me ɖe mayi kura tse tsi le wɔ ye le ŋkɔnye se. Ɛ ehã makɔ teƒe yewo nakɔ wawa si didi wokɔ nɔ wawla kple susu be wòadzi de dzi na wɔe. Ehã ne wotse nado le gɔta me le fi ma. Ɛ do le gɔta me le fi ma. Kpɔa, edua me ƒete ma, ege gbɔ me ma, ege gbɔ me ma. Ne wòadzo le fi ma ta ɖe, dzo nàdo yameŋu nàyi ɖe du bubu me, teƒe ya wòase vivi na agbee. Mebe du ya me ɖe, lait melolo vɔ menye dumɛ o, egale ɖe ɖe ɖekeɖeke ɖe. My health is is is being cared for. Okay? Egɔme nye be lãmesẽ nyiwo dedienɔnɔ gɔtawoe do towo yie ɖe tome. Mía tɔwo ɖe woawɔ gɔta kple ten percent woadui vɔ aƒe wò ŋutɔ kaka nànya koe tsi va lé wɔe. Ya nye ma aklo ya wokɔ va le amewo lɔ le aƒeme. Mm. Edzɔ ɖe mía dzi le ʋeme va yi. Eya nye ma wokɔ va akra gbɔ me. dukplɔla aɖe ɖi yi ke woma, womele wo ŋu bu o ta wo ŋutɔ wo wan CD ɖɛ nye teƒe yi nakɔ ɖe ɛɛ ahan makɔ link ɖewo kɔ da ɖe video yawo gɔme kple susu be teƒe yi mekɔ nye wo wan wan CD kɔ le ɖeɖe yi wɔe be ɖewomayi mayi vacation ega nɔ kotoku me va nam ɖi mafia wò teƒe ma eya ne dɔwɔƒe nye ma efia be wò dɔwɔƒe nye ma gblẽ mitsɔe be machine wo. A Eƒe yo amewo nyi le fi menye ƒe vie o. Nyemaƒo nu didi o. Video sue ya me makɔ va mɔ dzi na nyemega va mɔ dzi kpɔ o. Ta he ne se ŋkɔ nyi fifi la la, e dagbe ya me bia na we. Dagbe ya ta me va mɔ dzi. Agbe ŋke ƒo mea ma, nɔvi lɔlɔ we. Mia nɔ ka me? Video me be ne kpɔ evɔ ɖe, me kple ame nɔvi. Ne mia se vivi na gbe. Ahan. Akpa ma ya ele veve paa. mɛ kple ame nɔvi ne míase vivi na kpuie. Ɖewomahi makpe ɖe wo ŋu o vɔ akpe ɖe ame bubu ŋu. Linkiɛwɛ wo le videoɔ gɔmɛ yi ɖe description ne nava yi tsɔwɛ ne nasrɔ ale yi nanɔ wawansidi kpɔ. The system is changing.